Pakasvika vanhu veNational Park nepfuti dzavo vakati, mbuya ibvai pano muende kutsvaka kumwe kwekugara. Vepaki vakaguma pamba pangu vakandironzera unofanira kubva pano after three days zvirimwa zvako hatizvierenyi iwe unofanira kuenda kuenda kwakadini wakabva mukaona munhu agara makore 25 years awane imba awaka zvese papa ane wana newazukuru andireka wachinzi pawakabva pawakagara paiti zvinorwadza

vanhu vagara muno vanogara agara muno for more than 100 years vachingogara muno nzvimbo inei alendi ndeedu isusu vagari vemwangorima vakuru vedu vekudhara ndokumaindogara muno mutombo ino tichitoita zvekurima zvemabhanana zvetoita zvemabhanana izvi inotozikanwa kuti ngeedu kana tikatarisa pamepu chaipo chaipo

Inini ndinonzi Willy Mafuta. Eh, ndakagara mundau iyi ndane over 60 years. Mukuwana ndakazowana kadzairi ana ndine 80. Mukugara kwese uku ndinotorarama kubva mumabhanana iwaya. ya inoitwa june maziti ndakabarwa 1952 kubarirwe pendiri kugara nhasi iyi ndine madzimai two vana vendakazvara ini ndine 16 anozwa sidini tsanana ndichirarama ngekurima mabhanana nemhuri yangu akadzi 5 ana 17 toravisa vana ngekurima zvima zvimuno zvitinorima ndiwo mabhanana ngechinotipe mari ndakati munda wangu wemabhanana ndo wakatopinda kukura kupinda wechibage saka ndizvo zvinoramana tiri two murume waine mukadzi murume wangu aende kubasa unongoita izvo zvekurima mabhanana iwayo tichitingotengesawo mutengesa imo mumarodhi imomomo the vimba people are banana farmers and uh, when they are conducting their agricultural uh, activities

Unofunga kuti isusu kugara muzimbabwe takagara kuda takabarwa muno ndinofunga kuti hapana waitoshungurudzwa kubva kare kwacho tanga takagara zvakanaka semunyika medu teirima zvirimwa teizvitengesa teiona kurarama nanyamasi nofunga kuti muona mabhanana etiri kurima anotiraramisa zvekare asi pakuuya kwenguva iyi takazoona manje manatural park auya ichitibvunza kuti ibvai panapa tobva tichienda kupi raa imwe mwakutotipedzera nguva zvemakutotaura izvo ngezvenyuyi akasvika iri friday ichiti saturday mangwani mofanira kunga mapedza kurongedza zvese zvinhu zvinhu mwatoenda kana manonoka kuenda kwacho kuri kuuya ndege dzakawandisa kudai ngeiye mwaona iyi yakapfuura imwe nezuro kudai inobatsirana nesu saka dzichauya dzacho masaakurumidza kubva muchabhombwa ndidzo tobhombwa takaitei kubhombwa munyika medu metakabarirwa here zvingazwa hazvima kutaura kuti mubvunzo ati upindurwa ochobva adini ndokubva abva pangu otoenda kumdzimba dzimweni pakasvika vanhu venational park nepfuti dzavo vakati mbuya ibvai pano muende kutsvaka kumwe kokugara ndikati ndinotsvakepi ngoti pano ndakagara nemurume wangu pano asi wakashaika nozoionepi nzvimbo kuti ndibve pano zvakazi ibvai nekuda kwokuti muno- munoda muri mune muri munational park ndingati isusu hatisi munational park kutanga rini kuti munoite mui munational park asi takanetsana nawo ndiyanetsana nawo pandakaona pfuti inini ndakadedera ndakati hondo yadini yauyazve inoendepi nevana ngekuti takabva muhondo yakasimba saka nhasi hondo yakuuya ere apo ndakatodedera kutohuta chaiko nokurima hatina kuzotorima ngekutya kuti tinodini tinofurwa munongoti aiwa zveshuwa katoti tinofura

Tiri kumunda takurima fireguard kuti tione kupisa tisime chibage chedu. Wabva asvika akati muri kuitei panapa? Tikati tiri kurima kuti tione chikafu chekuti tirye. Akati akasvika kumba kwenyu tikamuudzai kuti ibvai pamba, saka kumuti ibvai pamba kuti rimai here mumunda? kwabva tati hapana zvetingaita kuti hatina kuti tidini tiende akati akamupai three days Saka three days ngedzekuti murime here pamunda? Wabva atoti sunga cheni naamwe maiguru endanga ndiinawo. Akati muri kuendawo chimanimani nhasi. Tikati kwamunonga mwati tiende ndokwetinoenda ngekuti hapana kwetingaenda kumwe kusiya kwemunzvimbo yetakagara muno. Akati nhasi uno muri kuendawo chimanimani hatisi umbomusiya wabva azotisunhura cheni akati chimhanyai muende kumba musatarisa mumasure musacheuka wabva tatoya kumba kuya kuya ini na upenyu hwangu hwese handina kusungwa ndakatosungwa muna november 2018 kutotanga upenyu hwangu hwese kusvibva pandakaberekwa svika 41 years handina wambosungwa asi takasungirwa nyaya yekuti tiri kumuti ibvai musarima mumunda mwenyu national park yakauya yozoti munofanira kubva munzvimbo ine saka zvakanditorera pfungwa dzakashata kana kuti dzakadzama ngekuti ndimo mundau yandakabarirwa ndimo mundau mwendinoona kusapota mhuri yangu yese kuti ione kurarama iko zvino panga patane dambudziko rekuti ndigare ndichiti hino mhuri yangu iyoyi ndichairaramisa sei inopopona sei kana inini ndikange ndazodzingwa muno iyo minda yemabhanana ndinaye kuraramisa mhuri uye vana vechikoro vachafunda sei kutori nema ma excavator ari kutoonekwa munhu ari kutochera marwizi umu hatisi kutoziva kuti achasvikira papi Mutori nezvakawanda zvinotokwezva vanhu. Munharaunda mwedu umu ka kana tiri panyaya dzegodhi ka inini before satana south africa 2000 2007 Eh, godoti rakatanga kubuda kumusoro uko padera. Rabuda godhi ipapa. Ndikasvika panguva dzekuti rakaryiwa zvekuti ndokwerakatanga kuzikana kuti kune godhi kuno kumapayeni. Mukabvitwa mupayeni tikamboenda ndanga ndichakatodzikira hangu. Takanga tiri kumushupi taitoshupika isisi kuno kuvanhu vazhinji kuno. Tisingazivi godhi taingopona ngemabhanana. Inini ndiri pana pano ndanga ndiri mwana wechikoro ndanga ndiri grade 3. Padei sacho but ndakaendapo ndikashanda ndofunga zve ndakaburitsa madish seven madish seven maplastic aya madiki aya seven madish ndakaburitsa neusiku zvekungoshanda usiku zvani kuti panga pari kuwandiwa maharoni vakasimbura mwanyakwaa vakasimbura mwarusitu tiibuda panyaguva pasu zose akasimbura kuti abude gwasha saka vanhu manje voti chinangwa chavo mapaka kuti zvakati mapaka ichiuya avikusembura votodii obva auya sauda kuti bve muno kuti nzvimbo inei ine goridhe yati ndiyo menisho chiri kuti shungurudza chaizvo ngechekuti tiri kufunga kuti nguva dzimweni vaitityisisira vaya vechiti kwai muno munational park handiti saka zvitotoona wari kutokwarakwara tingati ndiwo vachauya kutidzinga muno tiri kutofunga kuti vari kutoona nzvimbo yekuti titione kupinda ndizvo kuti vaone kutidzinga muno inini ndofunga kubva pendakakura ana baba yedu ndo yanga yachitozviziva handida kumboona kudzingwa kwaizvo nekuti tanga tindorima takangokura tirimo kubva pendakaberekwa tirimo hatida kumboona ana baba yedu echidini echidzingwa saka izvi zvakazotondishamisawo oneka tozwi musarima asi takangokura ana baba yedu echirima ikweyo pakazouya murume anonzi ruben manyange ndiye akanga auya zvikasi hazviiti kuti vanhu vadzingwe vanofanira kuti muungane tione kubvunzisa kuti chiini chaitika Pandakatanga kunzwa nezvekudzingwa kwewanhu eh, zvakandibata bata zvitaunzo ah, chii futi zvakare totoona mapegi acho motaurwa mapegi acho totosa family iri kubva yacho toona kuti vanhu vese vari kunzi vanga vabve wanoenda papi ndovabvunza kuti zvambonzi ibvai manzi muende kupi zvikanzi ah, tiri kunzi ibvai ndimunoziva kukuenda mukaona munhu agara makore 25 years awane imba awaka zvese papa ane wana nevazukuru andireka wachinzi pawakabva pawakagara apaiti zvinorwadza wai wakabata pfuti ndofunga manzira ndakaita panonzi panonga kati bofurwa imbwa here pamba pake babu saka munhu unotya munhu bcause anenge asingazive kuti ndoenda papi ndichiperera papi saka zvisinei ndiri munhu anoziva nevanhu vakawanda chipinge bcause chipinge ndiko kwatinonya kuenda ndichitsanangurira vamwe ndipo pakazondipa nhamba dzevesera ndipo pandakazotanga kuatsanangurira dambudziko riri kunoku azela

and rushed to vimba patakazoona vekutibatsira ve ndakazwa kusunukuka kwangu munyama ndikabva ndati a ah, kuri nani inini ndemene ndisimuke ndiendewo kukhoti ini ndakamiririra mhuri inokwana 26 kusangasira neyangu mhuri idzi ngedzekwaMapombere nedzekwaChikware dziri muno Muvimba muChimanwani We conducted a short human rights workshop and then collected their issues which we then took and uh, did a court application which was successful which interdicted Parks and Wildlife from evicting these communities. Inini ushingi hwakandipa kuti ndiende kukhoti ngewezvirimwa zvetinorima mwetinogara nekuti ndozvetinorarama ndizvo purasi vana vangu wendinawo ndinovadzidzisa nemari yemabhanana yetinorima nechibage chetinorima saka ndozvakaita kuti ndiite ushingi wezvirimwa zvedu zvetinorima munyika yedu ndoita ushingi wekuti ndiende kukoti ndakamirirawo madzimai ese mwamapombere takazopiwa court order yekuti vanhu aya havafaniri kubviswa tikazvitambira kuti a ah, zvaita zvakanaka nokuti munhu achibviswa panzvimbo yaanogara anofanira kuzikanwa kuti uchaiswa papi uchabatsirikana nei zvese izvozvo dzinenge unenge uchizivawo nekuti uchakombazetwa here zvo zvawayozvo ngokuti mune vamwe akatoaka imba dzavo dzakatonakanaka asi vaitozwi within three days unofanira kutobva panguva iyo toita sedu kuti nyaya yakapa kuti zvinhu zvigadzikane kuenda kumatare kwakadini kwakazita nyaya for sure ndakazopiwa message back kunzi ah nyaya yaenda kumatare zvafamba zvakanaka tahwina handiti asi eh, ndakapatarisa eh, hatingati zvapera ipapo nokuti hapana mugano wagadziriswa zvakare handiti ka pano bose panofanira nge futi iwo national park nevanhu varimo wacho handiti ka wakase varimo wacho zvanaka ngapava pane pegi futi zvakare rinoiswa kuti aiwa vanhu vatakagadzirana navo ava takawirirana saka izvozvo tisu takupirira papi takuperera apa kuno kwanational park haina chidziro chayakaisa kuratidza kuti iyi ndau yavo inoperera pachena zvakadai semaisa vanoita fezi wadzimwe nzvimbo chavakaita kupenda buwe nependi vachitoenda usapendi pamatombo vachitoenda Uh, the challenge that is there is that according to the law, communal land dwellers only have the right to use the land, but they do not own the land.

newe kanzu vachiuyawo kubatana newe nemadzishe kuti vanyatso ratidza maboundaries avo kuti apa ndo panofanira kuti tisvikire nemadzishe ozivawo kuti a ndio mune boundary totorichengetedzawo boundary racho hapana kunga tozoda kupinda mukati meboundary kati inyatsoziva kuti boundary riri papa